my country people una welcome back to my channel today Fina don come out come call her Pepsi say they give her expired drink and she don go back go delete the tweet but her fans don come out to come call her out over this huge mistake wey be say she make and also Odoyin don come out come like a shade tweet about Venita so Of recent we no talk sey Venita and Vee dem dey fight online over de fact sey Venita no go like a shared tweet about Vee and Doyin don come come carry herself insert inside de thing as we all know for those of us wey watch Big Brother Naija All Stars we see sey Doyin and Venita dem be enemies dem no like each other.

as you can see na two different tweets na him Doyin like wey be say dem dey insult Venita. In as much as I no support the way Venita dey shade people up and down, I no see a reason why Doyin go insert herself for Venita fight. So with that one wey be say dey go on, people come bring out this particular picture of where Adekunle and vee dey hug each other for techno launching wey be sey dem do earlier um late last year. Dem come dey claim talk sey na because of dis particular video na im make Venita still dey vex for vee and Adekunle. Make we see some fans reaction after Doyin force herself into de fight between Venita and vee. So de first person here say I agree with de twist but I don't think Doyin should be inserting herself same way Venita should not have been liking shady tweets about vee anoda pesin come say if na venita like her shady post now una go dey una go dey mad di next pesin say doyin omo dis speech will always be goated di speech wey dis pesin dey tok about na dat day wey be say dem evict doyin from big brother naija all stars remember di last tin wey doyin tok na wey be say she come out come call venita say venita is mean say if venita no like pesin if she get issues wit pesin go do everytin possible to make sure say dat pesin life dey miserable the last person wey come say anywhere they are dragging venita three am wake doyin up she will be there i love it doyin wey dey talk na just same joe minor differences doyin too dey mean somehow because doyin mat she go her own meanness she dey call am bluntness venita dey chest her own meanness with her full chest

for di two companies after dem don even give her di dis tin by di statement wey be sey she make about Unique soap sey she no go even use di soap at all now she don go drink Pepsi drink Pepsi finish she come come out come tweet she no even check wetin she dey tweet she just hurry come out come put out dis tweet come sey Jesus Jesus what have I done to deserve dis I was sent expired Pepsi come put two heart emoji wey be sey break. so as she put dat dat tweet finish immediately na im she come go go delete am maybe person don call her to order say babe you make mistake oh she come delete am come come out come put out another statement so make I read wetin she write she come say for the post earlier it was an honest mistake from our end have as we couldn't comprehend the test we had we had to look into the expiring date apologies Phyna you dey apologize still dey talk say the taste of the drink dey somehow this thing wey you dey talk e go cause you big problem all these people wey be say dey cheer you up all those your ras fans wey be say dey cheer you up dey tell you say make you continue to dey do the things wey be say you dey do they will not be there when kasala go burst so some of her fans don come out under that post come warn her because they dey very angry at her say babe no be everything you dey carry come Twitter if you no understand wetin they write for the bottle google is your friend from wetin we see for dia you go see say di bb twenty um zero nine twenty four you go see say na im be di expiring date di manufacturing date na im dey for under dat is why I bring di picture out so una go see am clearly manufacture di tin march March na im be O three, you see dat for down for there, you go see twenty one zero three twenty four na March dat na di manufacturing date, March na im dem produce di particular Pepsi twenty twenty four to expire for September, zero nine na September so na September dis year na im di tin go expire. For dose of una wey dey talk sey why dem go give Fina a whole one year supply of Pepsi to finish within dat period of time, dem nor dey do am keep like say na stew dey cook cook people put for fridge na so dem dey do am both gala all those things na things wey be say e dey expire on time dey dey no be for long um duration of time na you go give dem the preservation wey be say dem go do am make the thing tey for for seven years so the first person here come come out come call out come say you are trying to do damage control and still shooting yourself for leg you couldn't comprehend the taste na reading and comprehension Another person come come come say it's good to confirm things before posting because negativity spreads fast in this social media space. T for thanks. Another one say Fina Gogo is your friend, not Twitter, please. The next person say Lafatla Pepsi should sue you for that honest mistake. Great job, it was rectified. Another person say Fina no sabi badge number. No be everybody sabi badge number, no be everybody. Ehen, so that one na another thing. The problem wey I get for there na Phyna no dey ever calm down, the girl is always, her blood dey always hot, she always wan come prove a point to people online. So another person come say, be calming down, Phyna, you don't have friends you chat on WhatsApp, a lot of things you tweet are, are might for WhatsApp, not here. If you want Nigerians to take you serious, stop tweeting everything here. Now, exactly, this girl talk and finish. If Phyna want people, Nigerians take her serious, make she make she stop to dey talk talk online anything wey be sey you no understand ask your friends just say for better clarification you no need to ask only one person oh ask several people so that you go dey sure before you come out come talk am Pepsi na big brand and Phyna you no fit just dey talk certain things like that see that girl wey talk about that thing tomatoes you see wetin happen to her just be careful when you dey call out people businesses una take care una bye